Dwi 'di bod yn treinio bob nos wythnos 'ma. Nos Lun, nos Fawrth, sy spin class neithiwr a newydd bod yym yn treinio rŵan yn sgwario yn y reng. O ma'n bwrw. Rili neis. A yym a ma' llaw fi yn rili brifo a 'di chwyddo i gyd. Ond dyna ni. Uh, mynd yn gwyd, um, dwi'n managio tua um, un a hanner rownd cyn uh, colli ngwynt i. Uh, dwi'n teimlo nes i roi proper beating i'r boi um, heno ma. Mae'n really odd, ti'n achos ti'n meddwl, o, oh, lle ddim, ond i'n meddwl bod fi'n mynd i basio allan o'r un um, Ma' rhywbeth yn dod drosto ti fel taro yn gweld coch yym o sicir de a wedyn ti jyst yn mynd yn absolutely ape arno fo.
Ar ôl ei sesiwn lwyddiannus yn sbario yn erbyn Kirk, cystadleuodd arall, amser am ddipyn o siopa. Dyn ni angen ffindio boots. Boots bach sexy i fi ga'l bocsio yn. Dw'm bod, dyn nw fod yn uchel dyn nw fod yn yn fer. Mae Mark yn deud bod fi fel ballerina yn y ring bod yr coes chwith fe'n dod fyny fel hyn a dwi fel put your foot down! Mae'n dechrau hitio fi 'wan bod hyn yn digwydd, bod fi'n gorfod prynu stwff fel hyn. Dwi'n excited 'wan amdano fo, dwi'm yn nervous ar hyn o bryd. Gewn ni weld sut fyddai wythnos nesa ac ar ôl y sbario. Reit, felly, trio rhoi ymlaen. Ond dwi methu cael nhw ymlaen. Oh! Allai'm cael nhw ymlaen. Maen nhw'n dyn, falle bod fi wedi gadael hyn bach yn hwyr i brynu nhw. O, na welliant.

Ac ychydig o dan wythnos tan noson ei ffeit fawr, heddiw bydd Guto a'r gweddill yn cael clywed pwy fydd eu gwrthwynebwyr ar y noson.
Tua pythefnos yn ôl, ges i rhyw bach o breakthrough a dwi'n dechrau mwynhau o. Byth yn meddwl 'swn i'n deud hynna ond dwi'n ofn mynd fewn i'r ring ddim mwy.
Ond dydy petha byth yn hawdd efo guto. Dwi methu cal y nose stud dwi ar gael. So ma fod dad sgriwio dwi jyst ddim yn neud. Does dim yn dod. Tibod, yn amlwg clem gwisgo hwn tra dw i'n ffeithio. Clem fforddio, peidio, mae gyda ni pump diwrnod. Mae hyn yn ridiculous.
Chwarter awr yn ddiweddarach ac mae o'n llwyddo i gael y styd allan o'i drwyn. O, hang on. Hei!
Ond mae o wedi colli amser gwerthfawr i gnesu cyn ei sesiwn, i atal ffeibrau i gyhyrau rhag rhwygo ac achosi i freichiau fynd yn drwm.
Felly, cyn hyd yn oed cael amser i siarad â'r gamera, sesiwn sbario efo Rob, cyd-gystadleuydd brwd. Y tro dwytha i ni weld Guto yn y sgwâr, mi gafodd o un cyfle ola i brofi bod o'n gallu amddiffyn ei hun. Mae o'n amlwg wedi gwella ers hynny ac mae o bellach yn ymosod yn ffyrnig, yn enwedig ar ôl cael ei daro. Ond wrth anghofio'r cyngor holl bwysig gafodd gan Mark dros yr wythnosau dwytha, mae Gito'n troi ei gefn ar ei wrthwynebydd ac yn talu'r pris.
Don't turn your back. Don't turn your back. What the fuck?
You with it? Oh, it's not hard close my mouth. Oh, fuck. You alright?
Like that? Uh, like that? Ah, fuck, no.
Gallai torri ei en ar y pwynt yma olygu na fydd o'n cymryd rhan yn y ffeit fawr ar ddiwedd yr wythnos.

Pwy dwi'n mynd i fod yn ymladd yn erbyn mewn cwpl o ddiwrnodau? In the red corner, Kirk Ford will be fighting Mister Guto Rhun. Ia, Guto. Rhun. O hyn ymlaen, bydd y gamp yn mynd yn fwy unig byth i'r cystadleuwyr. Aren't we proud? Dwi'n credu bod ni'n match eitha da oedd Kirk yma o hyd nos Fawrth dwetha a b- t'mod mwy na thebyg fydden ni'n ymladd yn erbyn gilydd so dwi'n hapus erbyn hynna. Dwi'n hapus bo' fi ddim yn ymladd yn erbyn y boi 'na gyne rothnogi'n yng ngê ni.
Ond â gweddill yr hogia wedi gadael, cyfle i guto a fanteisio ar hyfforddiant arbennig. Rwan, bydd y pwyslais yn cael ei roi ar amrywio i ddyrnau gan ychwanegu hooks, uppercuts ac ergydion i'r corff at ei one-twos arferol. Mae gofyn i hyn fod yn ail natur iddo cyn camu i'w ffeit gyntaf. Mae Mark am i Guto daro efo pŵer o'r ysgwydd yn hytrach na throi ei glun. Gwaith ar y padia nesa, gan gofio dod a'i ddilon nol mewn yn ddigon cyflym i osgoi cael ei daro'n ddiangen.
Dwi'n teimlo fy hun yn mynd yn gyflymach yn fel hynna. Be oedd o, ryw 15 eiliad? Felly, t'o' ma' trio cadw'r stamina a'r speed yna am dau funud, wedyn munud off, dau munud, munud off ddim jyst ddim yn mynd i weithio so ma' raid fi peisio fy hunan. Ond mae'r gwelliant yn eu dechneg yn anhygoel. I think he's going to do well.
Quite confident actually.
Mark yn amlwg wedi ei blesio ers i Guto gael yr ergyd i'w hen yn gynharach. Honna 'di'r clac mwya dwi 'di ca'l dwi me'wl. Ar y noson os dwi'n ca'l clac felna Dwi ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd.
O, a nawr wrth dechrau fan.
Mae'r noson wedi cyrraedd. Ond a fydd yn erfau'n drech ar guto?
I don't want to do it.